Пемна дьэ, бүгүн эйиэхэ кэлэммит, ыалдьыттаан бу Уус Алдаҥҥа төрөппүттэрин, оҕо сааһын, хайдах этэй, туох ыарахаттар бааллар этэй, тугу өйдөөн хаалбыккыный, ону истээри бу кэлэн олоробут.
Түөрдүөн тыһыынча тоҕус сүүс түөрдүөн биир сыллааҕы сэрии сылыгар сэтинньигэ сэтинньи тоҕуһугар Бороҕоҥҥо төрөөппүт Мындаабаҕа олорор этибит Мындааба диэни эбэ уҥуор онно Мындаабаҕа балыһа уһах Орүөҥҥэ Тахамы бары көрдөрөр этибит Киһи кыра буолла. Ийэм буҕаалтар үөрэхтээҕэ этэ. Инньэ гынан мындаабаҕа буҕаалтардаабыта. Аҕам бу даҕаны бастакы суоппардартан биирдэстэрэ этэ Бороҕоҥҥо. Ким диэн этэй аата? Окоемов Прокопий Макарович диэн. Ээ, сөпө.
М, Онтон кэнники мында э, оройуоҥҥа көһөн тахпыппыт кэннэ промкоммунээккэ ма- ийэм бухгалтердаабыта. Пенсияҕа тахсыан дуо да, пенсияҕа тахсан да баран ы- үлэлиир этэ. Бастайаан бухгалтердарга көмөлөһөр да кутуруй отчуоттарын оҥорон биэрэр иҥин этэ, ыйдааҕы отчуоттарын оҥорон биэрэр этэ. Бииргэ төрөөбүт алтыабыт бары улаатан оскуоланы бүтэрэн Роня үрдүк үөрэхтээх этэ, тутуу гиэнэ. Тамара диэн кыыспыт эмиэ үрдүк үөрэхтээх дошкольнай институт бүтэрбитэ. Лариса орто үөрэхтээх, манна олорор. Роза диэн кыыс Бүлүүгэ баран олорон өлбүтэ. Ону баран көмөн кэлбитим. Көнсө. Кыайа суол-иис саҕана хааттар үүтээтэ кыайан дойдутугар аҕалбатахпыт. Уонна
Намҥа кэлбит.
Бу хайа сыллааҕы кэллибитий? Ээ Сэттэ уон сэттэ сыллааҕыга алта алта уон сэттэ сыллаахха Аппааныга иккис оҕонньорум Аппаана киһитэ этэ, суоппар. Онно Аппааныга Өлөйдөрүгэр көһөн кэлбиппит. Онно кэлэммит үс сыл курдук олорбуппут. Онтон Буруонньа манна Первэй Хомустаахха тутуу инженеринэн үлэлиир этэ. Онно кэлбитим.
Уонна ньирэй көрдөҕүн дьэ манна кэлэн ээ ньирэй көрүүтүгэр үлэлээбитим диэн наҕыллык манна кэлэн баран наар ньирэй көрүүтүгэр үлэлээбитим бороос борооску көрүүтүгэр
чемпион ньирэй көрөөччү ньирэй көрөөччүнэн үлэлээбитим пенсияҕа тахсыахпар дылы Пенсия тахсан баран үлэлээбэтээҕим олорбутум. Сүөһү үлэтэрдэхэ сылаалаах.
Төрөппүттэрин? Аҕам,
аҕам курбуһах этэ. Кыра эрдэҕинэ ийэтэ төрөтөн баран аҕайа хонуу ый курдук тусахтыы буолан баран ийэтэ үөрдэн өлөөн хаалбыт. Инньэ гынан Ырааҕынан аймахпыт оҕонньор мындаабаттан Бороҕон мындаабатыттан Тууйаска уган сүгэн киллэрбитэ үс көстөөх сири сатыы хаама Алаһай тулуурдаах дьоннор буолбаттарбытын көрүөн ол киллэрэн улаатыннаран киһи оҥордохторот онтон суоппар киэнигэр үөрэнэр уус алдан бастакы суоппара этэ элбэхтэр ээ аҕыйахтар этэ үһүөлэр эрэ суоппардар сопруонап диэн корнилов диэн уонна биһи аҕабыт Сопрунов биир манна көһөн кэлиэхпит кэлбиппит да ырааттаҕа дии. Сопрунов баар этэ, кэнники өлөөхтөөтөҕө. Корнилов буоллаҕына Өлүөхүмэ киһитэ этэ. Ол дойдутугар барбыта. Кыыһын кытта бииргэ үөрэммит Корнилов. Дьэ, дьоҕун массыынаҕа олорустаҕын аҕан дии? Улахан балаһа.
Дьэ оҕо бөҕө ийэкэм сыырара хам було дии Клара.
Ымсыыран бөҕө буолаай. Ардаха Куотука диэн биир көстөөх сиргэ дьиэ, дьиэ туттубуттара. Онно буоллаҕына кирпичи үктээтилэр ол биир көстөөх сиргэ. Оны улахан кыыстарым баарыны Массыынаҕа ортолоругар олордоннор илдьэ бардылар. Дьэ. Эртэ ону көрөбүн мин ымсыырдым уонна сарыы атаабытым да олохто тиирэ кугуната дылылар. Мин мин мин хотону хотону аллараа өттүнэн хотоммут бурдук турар диэбит бурдук. Ону хотону аллараа өттүнэн киирэн сүүрэн тэбинээбисти ону ыртыска тиийбитим кэннэ ыртыһы үрэхтээх ол үрэх муосталаах ону улахан күрбэнэн бардылар кинилэр мин бэтэрээннэн хаптаһын тугунан туораатым үрэҕи үрэхпин ол туораан бараммын дьэ сүүрэн мэҥийэн истэхпинэ утары кэлэннэр олордоннор иһдьэҕэр быһаҕы тиийэн гын оло сүрдээх кис эбиккэ били киинэҕэ оннук көрдөрөөччүлэр баттаҕа оҕо сайыһан быһалыы сүүрэн эбитэр киһи оннук курдук буолуохтаҕыста дии кэтэ бэтэстэ
сүбэдиэ онтон ийэн

Куруук сыл аайы туохха баратый, иккилии сыл буола-буола да саахта курортка барар этэ. Элбэх курортка бара сылдьыбыта, элбэх сирдэри сиринэ сылдьыбыта. Быһа аҕабытын кэпсээри орлообут, Бүөтүр Балаасьевиһы.
Хайдах көрсүн ону дьэ кэпсээри Николара. Саансы булларар буолла. Ээ дьэ ону кэпсээн аһаан тириэһинэ. Устудьуон ким орлуо Омскайдааҕы ветеринарнай институкка үөрэнэр этэ. Студенныы сырыттаҕына
билсибиппит.
Онтон сыл буолан баран бүтэрэн кэлэн оройуоҥҥа главнай бэдбырааһынан үлэлээбитэ. Ол үлэлии олордо олорон били урут билистэхпит. Миин былаатыаҕа Комсомол путевкатынан тыаҕа таһаараабистилэр. Нилей көрдүм онно таххаммын. Онтон оруолап таххан көһөрөн киллэрдэ. Дьэ доҕоор. Кыһыары. Онтон ылата оруолаптыын биир учаастакка олорбуппут. Бастакы сылларбытыгар сыл сылбар оҕоломмотоҕум, онтон иккис сылбар дьэ Янаны ыарахан Яна иннигэр оҕо куоппута, уол оҕо диэбиттэр. Онтон Янаны оҕоломмутум, онтон Кэптэнигэ таххан олорбуппут үс сыл, главнайдаабыт оннутахха. Онтон туохха-атахха барбыппыт, ээй үс ыла баран көһөн киирбиппит. Ол быыһыгар бу оҕолору Юраны Кэптэнигэ оҕоломмутум, бу кыыһы Бороҕоҥҥо оҕоломмутум. Линкаҕа. Линка эрэйдээмэ Бороҕоҥҥо оҕоломмутум.
Орлоптон инньэ гынан хас оҕо? Түөрт оҕо.
Түөрт оҕо. Орлоптон түөрт оҕо. Яна үрдүк үөрэхтээх, бу кыыс үрдүк үөрэхтээх, Линка орто үөрэхтээх этэ, бараахтаабыта. Юра суоппар, ачыы буолбаллаҕына, сопхуос баарын саҕана сылгыһыт этэ, сылгыһыттаабыта. Сопхуос өстүбүтүн кэннэ бэйэтэ биригээдэ тэринэн тутууга үлэлиир. Онно-манна оройуоннарынан сылдьар. Уолатын кэпсиибит.
Сөп-сөп. Отто ити бастакы кэргэнин оччоҕуна эрдэ бараахтаабыта да? Ээ, бастакы кэргэним эрдэ барбыта. Онтон эн анараат барбытын кэннэ Намҥа көһөн кэлэҕин да? Ээ, онтон Өлбүтүн кэннэ икки сыл тусахта сылдьыбытым кэргэнэ суох. Үсүс оҕолоох интиринээккэ повардаппыттара. Онно биэс алта сыл үлэлээбитим. Онтон бу Нам Аппааны киһитин эриэбэни булсаммын Ону холбоһон Аппааныга көһөн кэлбиппит. Дьэ эриэбэни ол уусалда иһиттэн хайтан булан ыллын? Хайдах булустуут? Онно тиийбит ити бэйэтэ. Ээ эһиэхэ тиийэн кэлбэт. Эйин көрсөөрү. Оннук быһыылаах. Дьылҕа хаан оҥоһулунна.
Оҕоньодо эмээхин, эмээхин Аппааны эмээхинэ баар этэ, оҕонньо уус алдан, ол эмээхиннээххэ оҕонньоругар эмээхин Аппааныттан көһөн тиийбит этэ, олорго тиийбит этэ эриэрэ Оо дьэ мойуопкалыыр буоллахпыт дии мунньустуу бөҕө буолабыт ол мунньуста сылдьан эриэбинэ булан ээ то кырата иһирбэтин эн уһун ходьоҕор буоллаҕын дьэ бастакы да кэргэнэ эмиэ улахан буолуохтаах улахан улахан киһи этэ оҕолорум бары улахаттар дьэ оруоптар
кыра да буоллар кэссэбитэ
оннук ээ Уонна Нам ХАПКОС-ка өр сылларга оттон үлэ- тутаах тугунан үлэлээтэҕин тэлээтинис. Хас сыл үлээтин тэлээтинисsana?
Өр өтө диэ?
Туон тоҕустан үлээтэҕит.
Иһиттэн тоҕустан пенсияҕа тахсыах бардылы. Хас сыл
Ити биһи кыра диэбиттэр кэлбиккит Кларайдыын. Баттаа Э, онно онно ити Уус Алдантан кэлэргитигэр инна араас Бу кэлбиккиттэн. бу бастаан былаҕана Атлаһаптарга көппүт. Э, Александр Павлович таах диэбит. диэлэригэр Аха. онно көһөн кэлбиппит. Мин Мм. онно өйдүүбүн тоҕус састаахыт. Э, Мм. Онно көһөн кэлбиппит, ана аҥарга дьукаах олорбуппут. Онно ити Александр Павлович, Маахынка, Ульяна Павловна иҥин эмиэ оскуола оҕолоруллаа дии. Аха. Ону өйдүүрбүнэн ким Байбал Павел Иванович Балаана биргизий быһылаахат. Мин оҕоллаам дии. Аха, ону мааманы булаҕана нерей көрөөччүнэн үлэһитин аха, нерей көрөөччүнэн ылбыттара. Аха, ол курдук биир да икки да онно олорбуппут. Э, Онтон Суо, быллаҕана эһи суо. дьоҥҥут дьиэтигэр көһөн тиийбит. Ити кыра Аа, дьиэҕэ. сөп-сөп. Аһа. Аха. Ол онно быллаҕана көһөн тиийэрбитигэр ити иһэ тон тоҕуска эбитэ ду, аҕуһуоҥҥа эбитэ ду. Кутюрса төрөөбүтэ ити дьиэҕэ. аҕуһун сыллах. Э, сөп-сөп. Кутюрса диир. Аха. Аҕуһуон Онно сыллах. быраатым Коля быллаҕана первый классте. Мин Мгм. быллаҕана э, үһүс ту

Яна, сүөһү көрөр тэҥэ. Аны наһаа сойдунна. Дьэ, эбиэккэ кэлэн үөрдэҕэ. Кыстанныбыт, балталанныбыт диэн. Бии Яналыын дьэ ойон турдубут дии хуйдут. Ырытык өйдүүбүн дии хуйбуппун инсэ. Дьэ кыстанныбыт диэммит наһаа ырытык үөрэн-көтөн дьэ ити эһэ дьиэҕитигэр онон көчүсэ төрөөбүт. Быраатым булаҕына быы кайгыта уонна бырааккынаан Пронялыын аргыстаһаммыт оскуолаҕа барар этибит. Иккиэн наар аргыстаһаммыт оскуолаҕа. Били ыраах, анарах. Мин баллаан отчулу аҕа үскэ бүтүрэммин уже билем я. Ханна үөрэххэ киирсэ сылдьыбытым. Тоҕо эйигин өйдөөбүн сөп Проньаны өйдүүбүн ким Степа баарда.
Онно хас сыл олордугут ити? Ити ы диэҕэ. Иккис сыл курдук олорбуппут. Ээ, аха. Дьэ кустаабыппыт эрэ быһылаах. Сайын олорбуппут онтон күһүн көспүппүт. М. Уопсай дьиэ баара дии били холуопка мэтээллэхтэ тустаабыт. Э э ол онтон ол дьиэҕэ э олордоро киллэрбиттэрэ онно буоллаҕына Ньэччэ Баасканы мин өйдүүбүн да Оох.
өйдөөбөккүн да Кисиэнньэ иннинэ дэбэккин да. Мин өйдүүбүн ээ.
Олор иһин О- бааллар. олор иһин бааллар этэ үс түөрт тубаах Хара баттах иһин.
хара баттах айан киэһэ ай арыгы да арыгы Ээ. О- ону ааһа көрөммүн э, эм амаҕар таххаммын кэпсэтэн көҥүллэтэн ити кыра дьиэҕэ олорбуппут кыра дьиэҕэ олорон бараммыт бу дьиэни бүтэрэн эрэллэр этэ хаҥа дьыл хаҥана киирбиппит тымныы баҕайыга өйдүүбүн эмин тохсускаа ситим онно бу дьиэни хаҥа тутан бу холобура бу өттө Бу кухня өттө буллаҕына кимнээх диэлэр этэ. Мотя. Ким этэй били? Майкова. Майкова Мотя. Бу өттө. Биһи була итик түөрэ олорбуппут. Итик зал бүк буолан түөр. Антон кэнники бу иккиэннэрин холбоон приватизациялаан бу дьону буллахтара дии. Уопсай дии. Бу кэннигэр били умайбыта дии. Ону ону ону бэйэбитигэр суруттарбыппыт. Клара Прокопьевна, били туохха Нирейгэ дьүүлэлии дьыыккытын онно кэпсэри хайдах хаска барар этигини нире көрө хайдах аһатар сайылык сайылыгы иин кырата кэпсээрэ Хасыда хасыда алта чааска барабын хотоҥҥо. Биэс чааска туран оһохторо оттон тоҕонньор отто Оттон чэй оргутан оҕолорго туох эрэ хааһы гынан бэлэмнээн бараммыт сэттэ алта сааска уопсай хотоҥҥо барабыт сопхуос хотонугар. Ол баран баран аҕыска аҕыс аҥарга үлэлээн бүтэн диэбитигэр кэлэбит. Ол кэлэн эмиэ күө-саас буһаран, аны күнүскүлээн баран киэһээҥҥибитигэр икки чааска барабыт. Икки чааска баран баран түөккэ биэскэ бүтэн кэлэр этибит. Аһатан сиэтэ. Ньирэйдэр күрэхтэһэр буоллахпыт дии. Ону Ааны Сэмэнэбинэлээҕи Дуунньаны иһин кыайар этим Күлүгүөспүнэ ийэҕинэн киҥир-хаҥыр саҥараллар саҥарсаллар дылдьалаах Ыйаайы привет буолааччыбыттар Ыйаайы привет онно привет боҕону ылабы аһатар ахан этин дии
чемпион ньирэй көрөөччү буолбутун дии Чөмпүйүөн ньиирэй көрөөччү буолбутум, икки тигиллээн буолбутум. Үсүһүн оҥороору гыммыттарын бээ ким ким оҥордуллар этэй? Уох. Ээ, уох. Үөдэй, Хонстаах, Бартыһаан, буду бары биир сопхуос этибит.

хаамтарабыт, ону бастакы хыл суоска тутан бараммын, бастакылааммын ньиилэйдэри басыһыннарда. Уонна ол курдук дьоһус көһүл хааман тиийдим ээ. Айка да. Айка да, айка. Отут километр.
Бүтэйдээххэ баран иһэммин Бүтэйдээххэ Сынньана. тохтооммут. Ээ тохтуохпут ээ дьахталлар тымныы уу аҕалан биэрдилэр ой ниилэйдэрин тохтоон икки үһүс ниилэй аллаха элбэх кыраларын массынаа тиийбиттэрэ обургуларын ол да батыһыннара үчүгэй баачык туохха тиийбиппит хата тиийбиттэрэ Ой, диэн күрүөлэригэр хаайан, оҕолдук ол күрүөбүт түннүк анныгар киэҥ баҕайы сири быһаннар күрүө оҥорбут этэ, уулаах-хаардаах бэйэтэ. Ону ону сарылаһан-орулаһан дьэ онно хоммуттар. Онтон аса туран бу дьэ үллэстии буолар. Кимиирэйи.
Бастакы ол туохха тахсан иһи диэҕититтэн барбыта. Катюшаны коляскаҕа, тыраахтар пырысыабыгар тиэйэммит оннук Маама улаҕана икки ыйдааҕар Катюша икки ыйдааҕар үлэлии тахсыбыт эһэ. Ону били холобура сарсыарда биһиэм үөрнэ барар былахпыттаа. Уонна үөрнэн кэлэн бараммын оҕо көрөҕүн маама били ол быыһыгар эмиэ Ону ол аҕабыт иҥ көрөр быһыылаах. Онно ол ньирэй сайылыкка көһүү олох бэйэтин аһаан үчүгэй традиция буолааччы дьэ олох хомунуу бөҕөтө уонна барыта наар үчүгэй маннык сыыҥкабай миискэ, һыыҥкабай луоска, һыыҥкабай кружка иҥ үчүгэй баа буолааччы. Уонна дьэ ынырыктык хомунаммыт сайылыкпытыгар барабыт аны билиҥҥи курдук суол буолбатах. Олох Бу тыраас трассабыт асфальт буолбатах, боростуой түһэр Оннуки. трасса. Ол онтон туораатыбыт да бүттүбүт. Тыраахтар түһэр, ону бүтэйдээххэ дылы биирдэ өйдүүбүн, наһаа ынырык эрэйдээхтик барбыппыт тыраахтарына. Уонна ол бүтэйдээх э, түһэн хаалбыта тыраахтарбыт ону Мгм. барсы. Мгм. Ону түстүбүт уонна бары дэ туох ыллыбыт. Хэбирдэх билет хатынтан туох ыллыбыт уонна Мгм. хаапсына-хаапсына бүтэйдээххэ дылы М. наһаа ыраах курдук саныыбын. Мгм. Тоҕо буоллаҕын буолуой диэн. хапсынабыт дьэ ол кумаарта хапсынабыт дьэ бары оннук барбыппын наһаа өйдүүбүн ону тыл ол аата аҕуһун сыл хайын бокочусу февраль ыйдааҕы хайын ол аата маама аҕыйах ыйынан уже үлэлии тахпыт төрөөттөх дьикти баҕайы дии оччолорго дии балтараа сыл ыйын олоруохтаа эбит оҕолу оттон ол үлэһит иин тиийбэт эбит оҕолу үлэһит киирдэ икки ый буолааппын кытта үрэҕи таһаарбыттара сайылыкка ханнык балаҕаҥҥа олорбуккунуй бэйэн олорбутун дуу дьукаахтаһа олорбуккуту сайылыкка түннүк анна диэтэ түннүк анна бэйэм олорбуту собуот иннинээҕи балаҕаны биэрбиттэрэ маннык оҕо бүтүнүү аһаҕас бөх таҥас тоҥон эрдэ аалдьа эрдэппитэ балаҕаттар куһаҕаттар бөх таҥас эрдэ-таҕа суох хайыаххыт диэн ону хайдыбыт икки чааска дылы онтон утуйан туомнанан бараммыт алта чааска туран ньирэйдэрбитин аһата бардахпыт дии хомуйан дьэ үллэстиим оҕото биир күрүөҕэ хаайан бараммыт Күөл аатын сайылаан, Аана Хэминэминэ ыстаарса эрэйдээх пенсияҕа тахсыан ылы ыстаарсайдаабыта ээ
Наһаа элбэх буолан дьукаах олорорбутун өйдүүбүт Сайылыкка Сайылыкка ким баар этэ Бэтэринээр Дуня диэн Николай Васильевич баар дии Николай Всеж Жирков. Ол бииргэ төрөөбүт эдьиийэ Дуня баарда. Ол иҥин буоламмыт дьукаах олорбуппут, били оҕо сылдьаммын өйдүүбүн һэ. Уонна туга да кыргыттар бааллар этэ. Ириба, шишега ириба, тыҥкын материаш кыыһа оҕолоро. Ону маннык да ол балаҕаммыт эмэне быыс болонмут оннук олорорбун дьүн кэнники буллаҕына наар бүөккэ ким аһаара бүөккэ аһаара бүөккэ дьулаахта ити уол атахай үлэһит хосто эрдэ туран хааһытын буһаран хайаа уу оҕон оргута бэлэмнээбит аҕай буолар Клар Прокопьевноттон Тойон Хотун Хотоҥҥо кэлэллэр этэ дуу Дмитрий Федотович гин Дмитрий Федотович кэлэн боҕо буоллаҕа дии кварталга, ыйга затехниктар иҥин сарсыардаайы сылдьаллар, баар буолаллар. Эсэ.
Турааччанаар. Онно ол рационан сардаайы туох биэрэллэр? Субуотка Субуотка биэрэллэр. Уонна де холобура молоко, жанна, үүт кэлбэтэ били туох баар былаай дии маслосыах эн туох этэ хобот үүт үүт аха ол кэлбэ ээ ону өйдүүбүн били оҕо сылдьаммын наар ол Анна Семеновна туох биэрэр этэ суотка иһэ уонна хайыыллар чэ вода эҥин бидээм этэ диэбит курдук эмиэ ол уубут иин бүттэҕинэ ким Билигин дьэ Анна Григорьевна Малханова, Захарова, анньыта, паапата Гризэ, куоппа. Ол наар бадаалыыр буолар этэ. Иннэ хайылыкка үлэлээбит киһи элбэх тулаайдыы холобура. Аха, оҕо сылдьан ити үчүгэй баайытык өйдүүбүн ол хайылыкка наһаа үчүгэй олорбуппут. А то оҕолор оҕолор курдук туох даҕаны олор титии күдүнэ сүүрэ сылдьан оонньооһун бөҕө буолар дуу, Александр Павловичтаах кытта олох түҥ дэһии бөҕөтө буолар диэбит. Галя Павловна Былаах, былаах былдьаһаллар. Былаах былдьаһаллар.
Оттон сир аһыгар дьэ хайдах иддэрэтигиний, Кларен? Сир, сир аһыгар биэдэрэбитин туттубут даҕаны Аанча, Дуня, Дуня. мен, буоламмыт дьэ ону оҕолору иҥин сороҕор илдьэ барабыт элбэх баҕайы буоламмыт биэдэрэ туттубут даҕаны баран хаалабыт ыраах баҕайы бараммыт күһү иһинэн сиргэ бараммыт отоннуур эбиппит уонна киэһэ кэлэн сөпкө кэлэбит түөккэ биэскэ кэлэн бараммын дьэ ньирэйдэр сарылаһан аҕай кэлэллэр олорбутун аһатабыт киэһэ

Ол ол холбуур этэ. Онтон киэһэ бээ хаскар эмэ уон биир индика араараллар. Кэнники телевизор баар буолбута. Ону наһаа дьон Анна Семеновналаах эрэ балаҕаннара баар буолбута. Оны дьэ ол биһи балаҕаммытыттан кинилэргэ телевизор көрө барабыт. Дии мама. Ардах ардах буоллун, сах буоллун дьэ бары барына бары бүрүнэ бүрүнэ телевизор көрө барабыт. Киһэ киһэ уон биир чаас ылы көрөн барамы дьэ кэлэбит ким Яна уолаттарын улахан уолун ананаатах эбэтин аахха дуомуналаахха дуомуналаах көрөллөр иккис уолу Дикулинканы мин көрөбүн тоҕо ыйыттан ылата аҕалан миэхэ бырахпыттара уонна түөрт сааһыгар ылбыттара Яанчыгы эмиэ көрбүтүм, быыкаайык. Яанчык баҕа хайас быыкаайыга балтараайдааҕар аҕалбыттара.
Яаны үөрэнэр этэ. Үөрэнэр. Ол иһин аҕалан быраҕан гын. Ону Ларисалааҕы кытта көмөлөөн Яанчыгы көрбүппүт. Эмиэ улааппытын кэннэ детсаакка барар буоттан кэннэ түөрт сааһыгар ылбыттара.
Сахалыы ииһинэн истэнэр этин дуо туос туоһунан игин ситиигин хаппат этигиттэн ниирэйгэ
лиҥка бэйэтэ хатар туос иһит бөҕөнү тигитэ тикпитэ борустуой буоллаҕа тоһин санаата санаатын ууран тиктэҕэ санаатын ууран тигэ
Онно Яна дьарыгырар быһылаахчы күүскэбит да тигиинэн Яна норуот маастара иһин буолла Яна иис өттүгэр оттон ийэбит улаханнык сыстыбатах кини наар ас ээ арбах идик ас этэ дии кини
хас да сыл ол айылыкка ньирэйдиирин таһынан туохтарга оччоторго килиэт буолар эт Киһи барыта кэлэн ол биһи балаҕаммытыгар аһаан ааһар отчуттар буоллун, һылгыһыттар буоллун, дьэ бары оннук аһаан ааһаллар да, ону Күҥҥү күҥҥү сүүрбэччэ киһини аһатан иитэри. онтойдон наһаа сүдэ ханыыллар аати кырдьаҕастархар. Онно дэлэҕэ даҕаны Кутюша кыра сылдьан маннык иккис кылаас да хаһыс да кылаас сылдьан асталабаая аккрыта диэн сурук суруйбут уонна ылан балаҕанын аанын үрдэ асталабай асталабай диэн суруйбут аккрыта диэбит ол курдук кырдьык наһаа элбэх киһи сылдьан наар чэйдээн аһаан бараллар отчуттар олох онтойдарын наһаа сүдүк саныыллар элбэх киһи маамаҕа да аһаан аастаҕа дии уонна тугу ийэбит үрдээх асчыт туохха уу халдааҥҥа диэн эмиэ поварынан үлэлээтэҕэ дии португан наастыгын өйдүүбүн хайдах эрэ бии холобура оҕолор утуйан турдахпытына уже бэлэм Бэрэски лэппиэскэ өссө һора килиэп иһэбэппит да мама баһаалыста диэм таҥарын килиэп булара ол курдук буола сааһарыахпар мин сааһарыахпар сааһардаҕым сааһаран эрэбин ону онуоха дылы чобу Хеттон биһигэр иҥин дылы вагуһуона буолла дии хеттон биһигэр дылы хүрдэҕин асыынастыыр этэ бу уже агуһуонар дьэ арычча хайаата билигин оттон хайыр биитин отто улаатынарбыт киһи мин көрө былаам уже аха онон иэспин төлөөмүн отто ийэбин көрө олоробун
Клара Прокопьевна, оттон мин билэбин эн э, туох нэһилиэккэ сцена бэтэрээнэ буоллаҕын дии. Элбэх спектакль, ырыа дыллыыр быһылаах, этиҥ хоһоон да баар этэ. Ото хотурдаахта онно өссө м, сааһыран баран киинэҕэ уһуллубут эбиккин дии. Дьэ ол туһунан, сценан туһунан дьэ кэпсээ эрэ.
Киинэҕэ ким билигин торуойга баар Ленка, ол ол бэлэмниир. Максимова Лена диэн эбит. Максимова Ленка.
Ол бэлэмниир этэ. Туох

бассабыык ийэтэ оҥорбуттара кими Көстөкүүн Көстөкүүнэп Костя бассабыык буолбута мин уолум ким эрэ диэн ааттаах этэ
мэтээл киинэҕин кэпсээтэ мэтээл мэтээл киинэни Филипчээн Эмээхэнэ буолбутун диэн киинэ мэтээлгин кэпсээрэ киинэҕин Нии умнан көбөспүт ыаллах.
ити хас сыллаах этэ дан Уон ик- уон биэс.
уон биэс сыллаах Мм. уоһуттуртааҕыта буолбута эбитти онно Бу- эн э, герой ийэтэ буолбутун да туох оруолга ханнык оруолга онньообуккун мэтээлгэ
Сүлүпчээн эмээхинэ буолбута. Сүлүпчээн эмээхинэ, Сүлүпчээн туох атай? Бэтэрээн, сэрии бэтэрээнэ оҕонньор ол эмээхинэ буолбутунан. Ол оҕонньор мэтээлэ сүтэн хаалар диэ. Киинэҕэ. Ол ол сиэнэ ылан телепиҥҥэ атастаһан кэһэр. мэтээлин төлөпүөҥҥэ маннык туохха туттаран кэһэр туох дилэри били ону-маны мунньар киһи ол ону Федот оонньообут эти Алексеев оо ол били мунньар киһи оруолундаах
коллекционер аха онно буллаҕына ол оҕонньор буллаҕына били кыайыы күнү чугаһаабыт Ону дьэ туоҕун эмээхинэ бэлэмниир бирсээгин игин иһэн ону арай көрбүтэ хаамай били Заатубаагу диэн мэтээлэ суох. Ону дьэ ол туга буолар мучумаана. Дьэ бу мэтээлим ханна бар доҕонньо били соһуйар бу ханна барда туох буолла диэн ону була ол сиэннэрэ барахсан оҕо оскуолаҕа били түлпүөҥҥэ ымсыырар уонна ол дьэ баран коллекционерга туттаран хаччылан түлпүөн оҥорон кэбиһэн мэтээлик. Онтон дьэ ол оҕонньор былаанны били сиэнин кыта кэпсэтэр, бу хаамай хэриигэ туохтаах тугум этэ диэн. Оны хэриигэ хайдах хыддьыбытын кэпсиир сиэнигэр, ол туоҕа эмиэ көстөр киниэҕэ. Сиэн оруолугар ким оҕото онньообута? Сиэн оруолугар былаҕына ким билигин ким Толя, Оконешников Толялаах уоллара. Настаа уола Толя Аа, уола сөп-сөп, аха. һэп оонньообута Пеким эргиэн ааттаах оҕо этэ умнан Мгм. истим. Ол уонна Новгородов Алеша икки буолан оонньообуттара табаарыстыылар. Мгм. Аха, ити Александра Николаевна уола һэ. Ол мут онтон былаҕана уол дьэ өйдүүр, ол эһэтэ кэпсээбитигэр Мгм. хаамай наадалаах, хаамай туохтаах, ону ханна мыккыны яҕал диэн. Ону ол дьэ баран туохтан коллекционертан көрдүү сатыыр, ону ылаана уже биэрбэппин диир. Онтон ол коллекционерга эмиэ этэр мин эһээм киэнин алҕас гыммыппын, баһаалыста төнүннэр диэнтэ бүтэһигэр ол киинэ бүтүүтэ мэтээлин төнүннэрэр коллекционер уонна кулуупка көрсүһүү буолар. Ол көрсүһүүгэ дьэ ол мэтээлин хайыылар, туттараллар оҕонньорго. Кыайыы күнүнэн кулуупка. Дьэ,
онтон э, дьэрэ биир үмүт хоһоон төбөбүтүгэр баар да? Ким билэр. Ээ, ким билэр диир. Уолум туһунан ааҕааччыйын да хотойум туох эрэ дэ. Өйдүүгүн?
Дьэ.

Ким эрэ хоруйуут ити. Э, ийэбин өйдүүбүн наар маннык э, туохтуу олорор буолааччы. Ботугуруу олорор буолар. Һэ, сарды били туран маана. Ботугуруу диэми били хайбын соһойор булам ди. Онтукай мити калындаартан, маннык кинигеттен, киниге бөҕөн иһин ааҕар этэ. Ол кинигеттен били маннык хөбүлээбит хоһооннорун үөрэтиһи. Бэйте ботугуруу олорон ботугуруу олорон. Уонна бу самое главное Ыскаатар Ыскаатар анныгар анныгар манна угаллар дьин наар маннык баар буолааччы ону өйдүүбүнэ наар ол ботугуруу олорор онтукайым туу ботугуруу дии санаатахпына билигин хайаатахпын ол хоһоонун үөрэтээхтиир уонна били алгыс хайыр бээтигэр били үөрэтээриҥин онтон мантан ылбыт моnoloг
үөрэттэрэллэр Ити ким ол торуойга баар кыыс Лена. Э, Лена.
Сценаҕа ньургар.
Уох, кини дьаһайан монолог хоһоон үөрэттэрэр.
Аны аллахай туохтаахтык толорорө. Олох эппиэтинэс олох барытын эрдэ бэлэмнэнэр уонна нойуһу сонургу үчүгэйдик олох үөрэтэр уонна олох иҥнибэккэ нургу үчүгэйдик олох итэҕэтиилээхтик барытын ааҕар, толорор игин. Холобура, ол киинэҕэ наһаа сөхпүтүм. Ол бэтэрээн оҕонньор дьэ ол мэтээлин ыларыгар туох диэтилэр? Клара Прокопьевна дьэ бу оҕонньору мэтээл ылан эрэр ону эн билигин долгуйуохтааххын уонна хараҕын уута таккыахтаах диэтилэр. Ону олох камера олох чуп-чугас буурдук турар уонна Клара Прокопьевна чэ үөр мичээрдээби сирэйгин көрдөр дил. Мгм. Ону ынырык элбэх кэҥиэр киһи олорор, э, Мгм. били дьонум устахтара дии. Мгм. Ону ол олорон ынырык үчүгэйдик мичээрдээтэ. Аны долгуйбуккун көрдөрүөхтээххин аны хараҕын уута таккыахтаах диэтилэр. Мгм. Ону аттыгар турабын мэ, аһы ону хатык көрдөрөр эбитэ буоллар дии саныыбын. Онтукайым олох и ынырык итэҕэтиилээхтик оннук көрдөрбүтэ үһү. Долгуйбутун, олох бу А. оҕонньорум быһыанаатаххын олох хараҕын уута маннык кэлбитин иһин көрдөрбүтэ. итэҕитиилэх поэтому мана чууп тугастан ола буудугустанна усталлар дьэ оны олох били мин камераттан куттаныа иҥин диһэн ылым ыла олох куттаммат үчүй баатык оннук уһуллубута кимне ньургу ньургун элбэҕи ылбыт этэ мин оонньооппут
Новгородов Ньургун этэ Новгородов Ньургу ол олох химия да биэрбэт көрдөрбөт даҕаны били тэттик туора киинэлэри устубута тэттик киинэлэри устубут күлүүлээх онно бу эмиэ маама буллаҕына оонньообута ол
барахсан мааны хайы кэлэрэ булуа
ээ былырын сайын эмиэ не диэбитин да былырын сайыны быһаардаан силбик боҕо сайын буолбута дии
Эһэс, онтон сайын ортото бэрт баҕайы күннэр турбуттара дии, дьоннор от боҕону оттоон, кыстык этэҥҥэ, кыстыгы этэҥҥэ туораан эрэллэр дии Эн барытын былыргылыынан тойоннуубун. Онтугайын сирин халлаанын дэлби уларыйар. Эн тылгын аны истибэт буолан турар Ээ, дьэ, эмиэ да өһөпкө атаар, ити күн-дьыл уларыйан, киһи кыайан билгэлээбэт буолан иһэ
Оҕонньору кырдьыбыкка, дьини дьылы-күнү сатаан билгэлээбэт буолбукку. Чэ, кэл олор, чэй диэххэ
Сэрии бэтэрээннэрин кулуупка мунньан көрсүһүү оҥороллор үһү. Кэнсиэр, дакылаат. Бэрэбин били мэтээлим, боевой мэтээлим сүтэн хаалла ээ. Эн көрбүтүн дуо? Көрбөтөҕүм. Уордьаннарбыттан, мэтээллэрбиттэн саамай сыаналаахтара этэ. Боевой мэтээлим этэ буоллаҕа дии. чахчы сэрийэ сылдьан ылбыт мэтээлим.
Оҕо дойду уордьанын мэтээлэ саамай сыаналаах буолбатах этэ дуо? Сиҥҥин уорбалыыгын дуо?
Тоҕо уорбалыахпыный? Гынан баран

Бачча хойу хантан кэлдэ? Орэйдээҕим сыыһа наһаа да муунтуйда. Мэтээниттэн эбитэ дуу, сииниттэн эбитэ дуу. Хайа сэмэ, тоҕо сыттэ?
Ээ, сүрэҕим дэлби көптө.
Бу күн саахын тоҕо алла? Били Макаарды лиэтинньиккэ быраһарыттым.
Бэтэрээмин биллэҕинэ өйдүө дии санаабытым. Хаантан үүнэн таһаарда.

Кэнээн, таҥныбакка олороҕун дуо? Чыкытаат таҥы, барыахха. Ээ, ол биир мэтээлин суоҕун дьон өйдөөн көрүөхтэрэ суоҕа. Дьону кэтэһиннэрэргин, кэтэһэргин эн абааһы көрөөччүгүн дии. Чэ барыахха дьону кэтэһиннэримиэххэ.

Һэ, мин мэдээлгин ааллым. Тыл баар сөбүн барыта көннөрдүм.
Дьэ, ол буолар, улахан кыайыы.